سکھ فکر داستے جو ابھردا ہے سوچے نے شام تھی ویندی فکر دا سج ابھردا ہے سوچیں دیں شام تھی ویندی خیالیں وچ سکون اج کل گلیندیں شام تھی ویندی۔ خیالیں وچ سکون اج کل گلیندیں شام تھی ویندی۔ انہاں دے ٻال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ انہاں دے ٻال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ جنہاں دی کہیں دے بالاں کوں کھریندے۔ ہائے ہائے جنہاں دی کہیں دے بالاں کوں کھریندے شام تھی ویندی۔ واہ واہ واہ شاکر واہ۔ انہاں دے بال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ انہاں دے بال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ جنہاں دی کہیں دے بالاں کوں کھڈیندیں شام تھی ویندی۔ جنہاں دی کہیں دے بالاں کوں کھڈیندیں شام تھی ویندی۔ غریباں دی دعا یارب خبر نی کن کریندا ہیں۔ غریباں دی دعا یارب خبر نی کن کریندا ہیں۔ غریباں دی دعا یارب خبر نی کن کریندا ہیں۔ غریباں دی دعا یارب خبر نی کن کریندا ہیں۔ سدا ہنجواں دی تسبیح کوں پھریندیں۔ ہائے ہائے سدا ہنجواں دی تسبیح کوں پھریندیں شام تھی ویندی۔

کڑئی تاں ڈکھ وی ٹل ویسن کڑئی تاں سکھ دے ساہ ولسن کڈہیں تاں ڈکھ وی ٹل ویسن کڈہیں تاں سکھ دے ساہ ولسن پلا خالی خیالاں دے پکیندے شام تھی ویندی پلا خالی خیالاں دے پکیندے شام تھی ویندی واہ واہ ہن میرا رازق رعایت کر ہائے ہائے واہ واہ میرا رازق رعایت کر نماز رات دیا کر دے میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے کیوں سی

جو روٹی شام دی پوری کریں دے شام تھی ویندی واہ واہ واہ واہ میں شاکر بک دا ماریا ہاں میں شاکر بک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ گئے نہیں میں شاکر بک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی قلم خیرات میݙی ہے چلیندے۔ قلم خیرات میݙی ہے چلیندے شام تھی ویندی۔ واہ واہ۔ میں شاکر بکھ دا ماریا ہاں۔ میں شاکر بکھ دا ماریا ہاں مگر حاتم توں گھٹ کینھی۔ قلم خیرات ہے میݙی چلیندے شام تھی ویندی۔ واہ شاکر واہ۔

نہ تاں اے جئیں وی نہ رکھے۔ نہ تاں اے جئیں وی نہ رکھے۔ اے نہ اونکوں ولا ݙیو۔ اے نہ اونکوں ولا ݙیو۔ اے پاکستان دے وسدے پلیتیاں کوں مکا ݙیو۔ نہ تاں جئیں وی اے نہ رکھے اونکوں اے نہ ولا ݙیو۔ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ۔ جتھاں مسجد جتھاں۔ مخلص نمازی ہن۔ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ۔ جو ملاں دیاں دکاناں ہن مسیتاں کوں ڈھا ڈیوو۔ اے ملاں دیاں دکاناں ہن مسیتاں کوں ڈھا ڈیوو۔

اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے۔ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے۔